Dw i wedi symud nôl i Gilgera'n tua pedwar mlynedd yn ôl o Gaerdydd, ac ar ôl symud nôl, mi wnes i penderfynu bo' fi moyn sicrhau bod yy bo' fi'n cael y cyfle i siarad y Gymraeg, gan nôl yn Gyrdydd yn fy ngyrfa o'n i'n siarad Cymraeg trwy'r dydd a o'n i ddim eisiau colli yym yr cyfle 'na. Felly, p- ar ôl symud nôl i Clgera'n ardal sydd Dipyn yn di-Gymraeg o rhan o Sir Benfro, nes i penderfynu edrych mewn i setio fyny Clwb y Gwawr. Oedd o'n cyfle i cwrdd â pobl hefyd yn yr ardal, gan bo' fi 'di symud nôl ar ôl ugain mlynedd o fod i ffwrdd, a hefyd cyfle i cymdeithasu, cael hwyl, defnyddio'r iaith Gymraeg wrth gwrs, a cael profiadau newydd y sgwrs hefyd. Ar ôl edrych mewn i sut i sefydlu'r clwb, yym, nathon ni ddechrau fe tua tair mlynedd yn ôl, wnes i gysylltu â rhai o hen ffrindiau oedd yn siarad y Gymraeg yn yr ardal, a felly nathon ni cwrdd yn yn ein tŷ fi yn Cilgeuran a sefydlu wedyn y clwb i fyny am y blwyddyn cynta'. Nathon ni drefnu amryw o weithgareddau o blasu siocled, i fynd a'r ceffyle, i ni di bod lawr ar yr afon yn y pentre a cael cyfle ar y cwrwgle. Yym i ni'n cwrdd bob mis ond ma'r ddiwrnod yn Gorfod symud oherwydd ry'n ni gyd yn merched sydd yn gweithio'n llawn amser a dyna un o'r yym rhesymau i ma' bawb isie dod at ei gilydd i cael cyfle i mwynhau wedyn. Dros y blynyddoedd mae'r grŵp wedi tyfu o ran aelodau, yy ma' rhai wedi mynd a ma' rhai wedi dod, Yn ddiweddar, i ni wedi denu rhai aelodau newydd sydd wedi dysgu'r iaith Gymraeg, a felly mae hwn yn rhoi'r cyfle iddyn nhw i ymarfer mewn awyrgylch yym ll- sy'n llawn hwyl a sy- ble mae pawb wedi ymlacio. Yym, i ni hefyd yn cefnogi llawer o'r weithgareddau sy'n mynd mlaen yn y pentre', Mae yy bob blwyddyn ma' 'na ddiwrnod cawl ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi felly ni'n dod at ein gilydd fan'na i cefnogi yym y grŵp yna. 'Yn ni hefyd yn helpu gyda'r yym wythnos hwyl sydd yn digwydd 'ma yn mis Awst ble ni'n pobi lot o cacennau a gwerthu nhw a gweini coffi a te i'r pentrefwyr a ma' hwnna'n ran bwysig dwi'n meddwl o'r gwawr. ble ni'n gallu dod at ein gilydd, hybu'r iaith Gymraeg mewn pentre sydd yn weddol ddi-Gymraeg, hybu'r iaith, wneud e'n fwy, fwy, defnyddio fe mewn ffordd mwy hwylus, dwi'n meddwl, sy'n bwysig, a hefyd bod ni'n defnyddio fe i cefnogi'r gymuned a'r a'r pobl sy'n byw yma yn y pentre. Helo, Rhian Green ydw i, dw i'n byw yn Mhen-y-bryn a dw i'n rhan o um, Clwb Gwawr um, Geran. Um, dw i'n enwebu Nia Morris uh, fel y cadeirydd o'r uh, Clwb Gwawr um, oherwydd pum mlynedd nôl pam nath hi symud nôl i'w ardal enedigol yn Cilgeran nath hi uh, penderfynu dechrau'r clwb Yym, roedd y Cymdeithas Cymraeg yn y pentre um, wedi bennu a roedd hi'n meddwl oedd yn bwysig iawn i cael rhywbeth um, i hybu'r iaith yn y pentre gan fod pobl yn symud mewn a bod llai a llai o'r iaith Cymraeg cael ei glywed yn yr ardal. Um, ni'n glwb bach ond yn frwdfrydig iawn. Um, Dyn ni'n cwrdd yym unwaith y mis yy yn neu gwahanol pethe yn y pentre ambell i waith jyst dyn ni'n cwrdd am yy noson i gymdeithasu yn tai ein gilydd neu mas yn y tafarn leol yy ambell i waith dyn ni'n neud gweithgaredde fel mis yma rydyn ni'n trefnu i fynd allan ar yr afon Teifi ar y cwrwgle a dyn ni'n helpu mas yn pethe sy mlan yn y pentre fel y bore cawl yym ble oedd y cymdeithas yy iaith arfer yym rhedeg hwnna, dyn ni'n helpu nhw nawr yn rhedeg hwnna, yy yn helpu mas yn diwrnodau hwyl yn y pentre, a jyst bod y biti'r lle i codi ymwybyddiaeth iaith yy yn yr ardal. Mae ni yn llawn yn heiddi'r yy y wobr yma achos mae'n neud siŵr bod ni'n cwrdd yn yn fisol ac yn hybu'r iaith Gymraeg yn Nghilgeran a'r ardalodd cyfagos. Mae sefydlu a bod yn aelod o Rocesi Geraint a fod yn rhan o Clwb Gwawr wedi rhoi'r cyfle i merched yr ardal i ddod at ei gilydd i ddefnyddio'r iaith Gymraeg mewn ffordd hwylus, chymdeithasol a i cael cyfle i ffwrdd o gwaith a teulu i mwynhau.